Opokupo fie awuwu akyi no, ne nua ketewa Ɔsatu Kwame Sibi na obedii n'ade. Ɔsatu Kwame Sibi, wɔwoo no afe apem ahanson aduɔson nkron, 1779, na owui um afe apem ahanwɔtwe ne aduonu nan, 1824, 21st January na owuiɛ. Obedii ade foforɔ no, na eh, amanfoɔ wɔ gyidie bi sɛ Ɛyɛ wo sɛ Kwame saman na ebekum Opoku fie. Ebi nso sɛ sɛ Nkramofo no na ɛyɛ biribi tia no. Nanso ɔbaa foforo no, na Nkramofo no bebree mpene so sɛ wabedi adeɛ. Enti Bufewura a ɔwɔ Gonja ne akofo bi bɛnee no ko yɛ ara nanso ne nyinaa akyi odii wɔn so nkonim. Ɛno akyi, 1805, ɛyɛ Asen ahemfo mmienu a na baako de ɛyɛ um, Otibo ɛna baako de uh, Akutae yɛɛ nea mahu sɛ ma na Asantehene pɛ sɛ ɔtwe wɔn aso na wɔdwane kɔɔ Mfantefoɔ no mu. Asantehene kɔɔ sɛ wɔmfa ɛyɛ ahemfo mmienu mu a Mfantefoɔ sɛ wɔmma wɔn kwan. Wɔn a wɔtwam no wɔkɔkyerɛ wɔn ankasa sɛ wɔn sɛ wɔmma wɔn ntwam. Nti ɛmaa no bɛyɛ ntɔkwa wɔ wɔn na wɔn ntam. Na ɛɛ ntɔkwa no kokɔɔ so ara no mu no ɛna ɛma Asante di nkunim na ɔde ɛhɔ nsase no bɛkaa Asante ho. Afei Sosatehene kɔɔ Winneba akyiri hɔ kɔdwaree po no mu de ne nan bobɔɔ mu ara dware mu. Ɛna obisaa sɛ aboa bɛn paa na ne ho hu wɔ po no mu. Ɛna wɔka kyerɛɛ no sɛ ɛyɛ aboa bonsu. Na ɔse ɛna ɛfiri na ɛkɔ ɔde bonsu aka ne din ho. Ɛna maa ne din no bɛyɛ ɔsɛe bonsu no. Nti ne din a eh, ne maame de woo no a ne maame Andu Yadom de woo no no deɛ na anka ɔde ɔsɛe tu kɔ amɛsi deɛ. Na ɛɛm. Um, Odii mfatoho no so na ɛmaa abankɛseɛ a ɛwɔ ɔwɔ no nyinaa no, castles ne forts no nyinaa no bɛhyɛ Asantefoɔ nsa na afei abɔfo no tua eh, eh, rent ɛma ɛyɛ eh, Asantehene. Na adan no yɛ ne fɛ nti ɔyɛ n'adwene sɛ ɔnso bɛyɛ bi wɔ Kumasi nti ɔma Dutch aborɔfo de aboɔ firi Winneba ɛba ɛbɛhyɛɛ biribi ase. Wɔn wie saa dan no 1822. ɛna wɔn tumi di aban na ɛnam sɛ ɔno na ɛde baa nti na yɛfrɛ dan no bonsaban bonsaban no na ɛɛ ɛbɛyɛ ɛyɛ asantehene official residence saa kɔpem sɛ ɛɛm eighteen seventy four sagrante wɔ no wɔn sɛ bonsaban no na bonsaban no foforɔ a anaasɛ no remnant aka no ɛna sisi yɛde ayɛ military museum a ɛwɔ kumase oduru adum a ɛbi a ɛɛ court of appeal ne high court ne ɛɛ bank of ghana na ɛɛ. central post office hɔ no ɛhɔ no wobɛduro mu sɛ ɛɛ dan bi si hɔ a ɛyɛ ho kɔɔ a helicopter si nkyɛn ɛhɛn ɛhɔ na na ɛyɛ asante ha ahemfie a na ɛfrɛ no bonsu aban na ɛno akyi no ɛɛm fadefa no atɔ mo ho ase nti 1811 ne 1814 Akyemfoɔ ne Akuapemfoɔ kɔhyɛ wɔn akyi ma wɔne Asantefoɔ koeɛ. Ne nyinaa akyi, Asantefoɔ san di wɔn so nkonim. Na Ɔsɛeɛbo nso eh, yɛɛ nneɛma bebree ma Asante pagyaeɛ. In fact, the year 1816 ɛkɔ 1817 hɔ no, ɛna Sampafoɔ so huu Asante emu duro no na wɔn ara de wɔn pɛ ɛbɛdɔm Asante. Na Ɔsɛeɛbo nso so ɛmɛki sure sɛ ɔno n'abrɛ so no Ɛna ɔbɛma ɛɛ ɔde modernization kakra ɛreba fi sɛ ɔno ne ɔno ne Asantehene odi kan ne abɔfo no hyiae. Eti ne brɛ so no ɛɛ bosea ɛhyɛ aseɛ na ɛma loans na na loans no ɛɛ bosome bi a na wotua interest thirty three percent. Akanfoɔ mu no bosome yɛ forty two days adaduanan mmienu na ɛyɛ a na etwa so ka no adaduanan nti na obi wu ɛsɛ edi no adaduanan na ɛsɛ wɔn di ne bosome nti na n'abrɛ so no ɛɛ saa system no bi baeɛ ɛna ɔhyɛ ase ma wɔn sisi aborosan kyerɛ Asante mpuntuo. Ɛwom sɛ wɔhuu aborɔfo deɛ na ɛyɛ wɔn fɛ na wɔkɔsuaeɛ, nanso wɔamfa cement ne nneɛma na aborɔfo de yɛ wɔn deɛ no anyɛ, na wɔasɔ wɔn ara indigenous architecture. Saa architecture no, ebi na ɛɛ wokɔ Trinidad and Tobago a, bohu sɛ Ɔsantehene ɛba ɛkɔyɛɛ Asɔredan kakraka bi wɔ hɔnom a saa architectural indigeneity no na ɔde faa so siiɛ. Enti naawɔtwe bɛsi mu no yɛbɛsan abɛtoa Ɔsɛbonsu amammuo no so, nneɛma a ɛkɔɔ so wɔ Ɔsɛbonsu amammuo no so a ɛhɔ na wobɛhu sɛ Asante akyikyireɛ no Ɔsɛbonsu aberɛ so na ɛpikiiɛ. Ɛhɔ no ara so na ɛhyɛn ahyɛ aseɛ sɛ ɛrehwan. Ne yɛahwɛ factors bi a Ɛmaa no hyɛɛ aseɛ hwann wɔ Sebon so aberɛ so because ɔno ne time no na Asante yɛɛ ne kakraka paa. Ɔbɛkɔ ne mu hɔ no na Asante hyɛ aseɛ sɛ ɛhwinhwan. Na adeɛ nneɛma na ɛsiiɛ a ɛmaa Asante hyɛɛ aseɛ hwinhwan yɛ. Ɛbɛtoa so.